Ӗҫ ӑнса пырсан татах та лайӑхрах, ӗҫлес килет. Ҫамрӑк, вӑй пур, ӳркенместпӗр, теҫҫӗ Красноармейски районӗнчи Кӗҫӗн Шетмӗре пурӑнакан Олесьӑпа Анатолий Игнатьевсем. Ҫамрӑк мӑшӑр ҫичӗ ҫул каялла ялта тӗпленнӗ те ҫӗр ӗҫне пуҫӑннӑ, выльӑх-чӗрлӗх усраҫҫӗ. Хуҫалӑха аталантарма кредит илнӗ. Ҫапах та уйӑхсерен вӑтӑр пин тенкӗ тӳлесе тӑрасси хӑратмасть, ӗҫлесен укҫа пулать теҫҫӗ. Вӗсен виҫӗ ача, нумаях пулмасть ятарлӑ программа пулӑшнипе пысӑк капмар ҫурт лартнӑ. Анатолий Николаевич икӗ-виҫӗ улттӑмӗш ҫулта ялта тӗпленсе ҫемье ҫавӑрнӑ. Шупашкарта вӗреннӗ чухне хула пурнӑҫӗ мана валли маррине ӑнлантӑм, тет вӑл. Икӗ-пин саккӑрмӗшӗнче ҫӗр ӗҫне кӳлӗннӗ. Малтан пӗр трактор туяннӑ, унтан кредит илсе техника паркне пуянлатса пынӑ. Халӗ фермерӑн ака-суха тума пӗтӗм хатӗр пур. Тӑватӑ ҫул каялла тырӑ упрамалли пысӑк кӗлет тунӑ. Ӗҫлесен ӗҫлеме пулать, ҫав таран питӗ йывӑрлӑхсем ҫуккӑ, конечно. Ӗҫлемелле, ҫанӑ тавӑрмалла та ӗҫлемелле, ӗҫлесен пулать. Турри пулӑшсан, ҫӳлти ҫомӑр парсассӑн пулать. Выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес килет, малалла сарӑлас килет. Вот ферма строить тӑвас кӑмӑлсам пур. Хама тӑрӑшсан пулать паха тепре ҫултан, может, фермӑра тума пуҫтарӑнатпӑр. Фермера мӑшӑрӗ Олеся пулӑшать. Пӗчӗк ывӑлӗ Лева та техника енне туртӑнни курӑнать. Игнатьевсен хуҫалӑхӗнче ултӑ ӗнепе ултӑ пӑру. Кашни кун сӗт сутни тупӑш парать. Пӑрусене ӳстерсе сутма шухӑшлаҫҫӗ. Анатолийпе Олеся пӗтӗм ӗҫе пӗр-пӗринпе канашласа тӑваҫҫӗ. Техника ҫӗмрӗлсен хӑйсемех юсаҫҫӗ, ӗнесене сӑваҫҫӗ. Ӗнесене пӗрле сӑватпӑр ӗнтӗ. Вӑл ҫук чухне хам та сӑвӑп. Пулӑшма ӗнтӗ Пӗлместӗп, ҫук-ха тесе калама нихҫан та каламан. Пӗрмаях тухнӑ, пулӑшнӑ, пултарманнине пултарнӑ.
Игнатьевсем кӑҫал ҫӗрвунӑ гектар элита тырӑ акнӑ. Утмӑл гектар урпа тата алла ҫурхи тулӑ. Вӑтам тухӑҫ гектартан вунсакӑр центнер. Икӗпеннӗ тӑхрӑм ҫулта манӑн рекорд пулнӑ. Ун чухне урпа пӗр гектартан алла ҫичӗ центнер тухнӑччӗ, тет фермер. Ҫӗнӗ комбайн лайӑх, пӗр кӑлтӑксӑр ӗҫлет. Ҫак вырӑнта унччен вӗтлӗх пулнӑ. Вӑрман пулма пуҫланӑ. Анатолий ӑна йӗркелесе пусӑ ҫаврӑнӑшне кӗртнӗ. Ҫакӑнта та вӑрман пулнӑ хӑйӗн вӑхӑтӗнче пӗр-пӗрне тасатса, касса. Халь хитре ҫӗр, тыр-пул лайӑх пулать кунта. Ак суймалла мар, тепринче хирӗҫнче те кӑҫал анчах хураттӑмӑр, тураттисем еще курнаҫҫӗ. Ну, чӑнах та вӑрман пулнӑ намӑс калама, конечно. Ну, шлеппӗр, тӑрӑшаппӑр, конечно. Как-нибудь чӗре выртарас мар, намӑс курас мар ҫӗртен. Малтан ҫак ҫӗрсем ӗҫленӗ пулсассӑн халь те ӗҫлеттермелле. Хӑйӗн вӑхӑтӗнче хам та Мускава ҫӳренӗ ҫӳремен мар. Халь те ҫамрӑксем Мускава тапӑнаҫҫӗ. Мускав укҫи вӑл курттӑмӑн укҫа та пысӑк пек курӑнать, но ӗҫлесессӗн ялта та укҫана ӗҫлесеме пулать. Ӗҫлемелле, ӳркенмелле мар, выльӑх-чӗрлӗх тытассӑн паянхи вӑхӑтра выльӑх-чӗрлӗхпе сӗт хакӗ ҫавах мӗн чулта пулин пур. Виҫтӑватине килте тытас пулсассӑн ҫемьене тарӑнтарма пулать. Мускав укҫи ҫаврӑнса ҫитет вӑл килех. Ӗҫлемелле, ӳлкермелле мар. Эрех-сӑрапа алхасмалла мар ӗнтӗ. Ӗҫлесен пулать. Лайӑх кӑмӑлпа, пысӑк ӗмӗтпе пурӑнаҫҫӗ Игнатьевсем. Ҫитес ҫул пилӗкҫӗр гектар тырпулпа курӑк акма ӗмӗтленеҫҫӗ. Выльӑх ытларах усрас тесен тырпул та, утӑ-улӑм та чылай кирлӗ.